eto dia tena iriko tena hoe ahitsy ny valiteninao Andriamatoa Rasinandriamanjato satria ianao efa niresaka an'izay tamin'ny fotoana andron'izay ihany aho mba rarotiko kely aloha satria raha ohatra ka mijery izany ny tranga tamin'ny iraika amby sivifolo ireny sa inona no tena nivoahan'ireny akoron'ny panorama ireny izay anisan'ny nisy dia tanan'ny rainao a Mandinika ny ihany koa ny raharaha roa ambin'ny folo sy roa arivo, anisan'ny nisy dian-tanana ao ihany koa ny feuille de route sy ny resaka Maputo ireny, ohatra mitovitovy izany ilay sary ao anatin'ilay izy, mahatsiaro tena ho tompon'andraikitra tamin'ny krizy izay namotika ny firenena ve ianareo? tsy eo intsony ny rainao moa fa ianao izany no anontaniantsika androany, ao anatin'izany rehetra rehetra izany dia araraotina ihany koa ianao ihany koa ve isan'ny tao ambadiky ny fandravana ny ces tamin'ireny fotoan'andro ireny ka lasa nisy an'ilay CESD ihany koa raha sitraka ao Andriamatoa ny asan' Andriamananty ao anatin'ny valinteny mahintsy. Eny tompoko, verenako kely satria efa napetrakao tamin'ireo fanontaniana teo aloha izay, hoe ianao ve putschiste ve ianareo? Ny atao hoe putschiste amin'ny vahiny an, azonao, dia hoe nisy fahefana niraisinao, tsy avy amin'ny fifidianana.

Izay tao amin'ny hoe tolom-bahoaka, tsy nisy nety handray ange ny minisiteran'ny raharaham-bahiny e! Ny tokony atao voalohany, izay nitarika ny tolom-bahoaka no tsy maintsy mitondra ny tetezamita. Izay ihany. Inona daholo ny stratejia na ny paikady Atongavana amin'ny hoe izy izay nitarika ny tolona no filohan'ny tetezamita. Tsy neken'ny communauté internationale ange izany e! Ary tsy afeniko aminareo fa lazaiko aminareo vahoaka malagasy, tena marina ange ilay hoe sadc hanafika antsika e! Hanafika antsika ny sadc. Azoko ny plan. Ny plan! eto ny sadc hanafika. Izany hoe ao anatin ry zareo izany mbola misy mitsinjo antsika ihany. Avy aiza ny nahazoako ny plan? Avy any Europe. Tsara ho fantatsika izany. Nilaza tany amin'ny filoha Andry Rajoelina, omaly, ny maramila fa hanafika ireto. Izao no tenin'ny maramila, Alao avo, nomaninay daholo, nomanin'ny maramila, ny riposta rehetra. Fa nandeha haingana tany amin'ny firenena anankiray izay tsy tononiko eto satria manahirana. I Stopeana io. Firenena eoropeana io. fa tsy tononiko eto a! Hoe sakano ity zavatra ity, alao vao hosakananay hoy izy ry zalahy. Dia voasakana. Saika zava-doza ange teto e! Fa iza iza no hiantso ny maramila an'i Sadc? Tsika Malagasy ihany ange no miantso ny maramila an'i Sadc hamono Malagasy e! Za tsy mametsiha an'iza an'iza. Fa ref zay ny zava nisy dia ny zavatra tiako fotsiny atao dia zao, za no minisitry ny raharaham-bahiny, za ny interlocuteur communauté internationale, ny tao an-tsaiko fantatry ny filoham-pirenena amzao zany dia tsy ny handravona fotsiny ny mety olana teo amin'izy mianaka, zany hoe ny filoha Ravalomanana sy ny filoha Andry Rajoelina, Fa teo amin'izy efa-mianaka, Filoha Ravalomanana, Filoha Andry Rajoelina, Filoha Ratsiraka, Filoha Zafy Albert, nisy krizy tamin'ireo. Dia tsy afeniko aminao fa gagagaga ny Filoha tamin'izany hoe fa maninona no lasa niditra ao amin'ny nego, anatin'ny négociation ny Filoha Ratsiraka sy ny Filoha Zafy Albert. Nazavaiko taminy io. Izaho no nangataka an'io tamin'ny communauté internationale. Nety tamin'ny communauté internationale ilay izy. Dia natao ilay izy. Fa tsy nety tamin'ny mpitolona. Tsy nety tamin'ny mpitolona satria tsy izay ny fahitan'ny mpitolona azy. Za ange nenjehina tao anatiny tao e! Tao anatin'ny mpitolona izany hoe f'inona ary ity ataon'ny hasin'Andriamanjato. Fa tsy moramora ireny zavatra ireny. Efa presque misy fihaonana ambany iny ianao dia midadasika. Enga tsy ho resahako aminao satria io resahana foana. Mety mbola problème eto io. Tena miala tsiny aminao aho. Gasikara satria miditra ianao dia miditra aho fa zao no lazaiko aminao tao anatin'ny negociation zay sisa anao miresaka sady narovako i Andry Rajoelina narovako Ravalomanana narovako Ratsiraka narovako Zafy eto aho Andriamanitra mihaino antsika eto an! Manambara an'izany. Izay no nahatonga an'i Mpitolona namantsika, namako moa izany, tsy dia nahazoazo loatra an'ilay accord de Maputo. Fa ny objectif-ako, raha tsy izay, tsy filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Dia manontany amin'izay ianao hoe, Ohatran'ny mitovitovy ny tamin'ny iraika amby sivifolo sy tamin'ny ny fandaminana ny krizy sivy amby sivifolo, sivy sy roapolo. Marina izany. Efa niala satria niravana ny Maputo. Dia niteny fotsiny aho tamin'ny filoha hoe, Afahako manampy anao io, fa tsy Misaraka akory isika. Afahako manampy anao fotsiny io fa tsy maintsy vahana ny raharaha firenena. Dia nanomboka teo aho, izaho tsy nanao an'ny niaraka tamin-dry zareo ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao, izay mbola tiako hiverenana ihany rehefa avy eo raha sitrakao an, tsy nanao an'izany aho dia afaka herintaona, tena herintaona. Dia nantsoina hoe avia ianao miverina ato amin'ny governemanta satria tsy tafavoaka. An'inona? Hanao feuille de route. Rehefa hanao feuille de route aho, ny ao an-taniko indray ny président sisa no. Dia hoy aho taminy hoe, hoy izy ahako taminy, ity zavatra ity mitovitovy ny tamin'ny iraika amby sivifolo aho président fa. Zao no nandravonana ny ny problema tamin'izany, nahatongavana tamin'ny fifidianana, convention du trente et un octobre mille neuf cent quatre-vingt onze. Ka ny ahy hoa ny proposition-ko aminao hoa, io schéma io no idirantsika. Zao no lazainy tamiko. Dia hanaiky ve ry zareo hoy izy fa tsy hanao sonia Andry Rajoelina, Ravalomanana, Ratsiraka za ve? Hanaiky an'izany ve ry zareo? Raha miresaka aminy nareo dia manaiky izy hoe ny dikany mantsy dia izao, raha tena tsy nety nanao sonia izy efa mianaka dia ny forcer ny zalahy hoe ny second daholo no manao azy. Olona iray ihany sisa no tsy nanaiky. Dia ny filoha Didier Ratsiraka, bonjour fotoa zao fa sisa zay ny anaiky, zay no nahatonga anle firaha mitantana anie e! Fa zay no nahatonga ny fifidianana demokratika tamin'ny telopolo ambin'ny folo sy roa arivo, dia milaza amiko ianao hoe fandravana ny CES un, marina izany, za ve moa handainga amin'izany e! Afaka manontany ministra sy ny, iza ny praiminisitra, praiminisitra Berziky tamin'izany, za nangataka ny fandravana ny CES un, za. Tenako ny hasin' Andriamanjato fa tsy ny hafa. Dia izao no niteneniko, raha vao io, za tsy manana lonilony amby ny CES, azonareo? Fa ny problema atao anatin'io an, dia le lisitry hoe reto no milatsaka. Mitsindrimandry dia le fitondrana politika. Za olona mivavaka. Nitsindrimandry ny men'Andriamanitra ahy hoe raha niditra tamin'iny lisitra iny dia raha mandriaka io raha mandriaka io fifidianana io. Mipi-maso an'i Filoha Andry Rajoelina ihany ianao. Tena firenena jerentsika mahitsy ny resaka. Nisy an'ireny omaly ireny ihany koa. Izany ny antony nametrahako teo hoe ianao ity ve nanantena ho voatendry minisitra? Kinao no tsy voatendry a! Fa na tianao na tsy tianao a, anisan'ny tazana ihany koa ianao a! Niara-niasa tamin'ny fitondranay Hery Rajaonarimampianina ary nanendry anao ho PDS ny tanànan'Antananarivo a! Nametra-pialana ianao fa nisy inona tao? Inona ny antony a? Marina ve ny filazan'ny olona fa nimakomana ho kandida ben'ny tanàna ihany koa ianao ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo a! Ka asa nogiazan'ny hvm sa novelesiny hvm a? Nahatonga an'ireny? Niala teo amin'ny tanàn'Antananarivo ianao, ratsy ny endrikao, ratsy ny endriky ny tanànan'Antananarivo tamin'ny fotoan'androny ianao niala teo, inona no mety ho azonao avaly an'izany tompoko? Mbola manana firy minutes tsika Gaston? Tsy manana afa tsy adiny iray eo sisa tsika, latsaka, latsaka fefany, antsasak'adiny. Dia ny hitracer ny lalana hamoahana ny firenena, izay dia natokavako eto, fa ianao moa lasa miresaka. Ny zavatra taloha za tsy tiako mamofata fota mandry fa ny ahy fotsiny a dia ny fampihavanana ny olona no zava-dehibe tamiko zay no nahatonga ahy niteny hoe zay no nanaovako an'ireny mampitoriana zay sisa anao nge tamin'izany mihaona amin'ny tokana foana e mety misy fivoriana any ambadika any ataon'ny namana miaraka aminy tsy fantatro ny

ny fidirana ao amin'ny fitondrana dia antso ary za tsy maika amin'io mitsy azavaiko aminareo zany ny atongavako eto aho dia hitondra aina ho an'le firenena ary miteny aho za positif foana rehefa manao zavatra na indraindray ary aho Manana fa za positif foana za tsy mba za tsy mba mitaraina zany enao ve olona Andriamanitra de enao hitaraina amin inona eo e zavatra Andriamanitra miaraka aminao fa lazaiko aminao fotsiny tiako horesahana hoe ny fahefana ary Miarahaba an'ireo vao izay vao tafiditra minisitra aho. Fahatahan-dremo ry zalahy io fahefana io a! Fa isika nitondra fahefana rehetra teo ange ka hotsarain'Andriamanitra e!